Salam dostlar! Bu gezekki sanymyz size lotereýa utuşlary barada gürrüň bermekçi. Lotereýa utuşlary gynansakda köp adamlar üçin soňy erbetlik bilen dynýar. Köp pul görmeklik bilen özlerini ýitirýänler az däldir. Emma hemmesi diýmek hem ýalňyş bolar. Size şu uly utuşlaryň ýeňijileri hakynda gürrüň bermekçi. Göwnüňize ýarar diýip umyt edýärin. Ewelina Adams, iki gezek lotereýa utan aýal, bu wagt bolsa treýlerde ýaşaýar. Köpimiz bilýäris, lotereýa utmak mümkinçiligimiz gaty az, nola deň diýsegem bolýar. Emma bu nola deň mümkinçilik Ewelina Adamsa iki gezek düşdi. Nýu-Jersi ştatynyň ýaşaýjysy iki gezek yzly-yzyna, bir müň dokuz ýüz segsen bäş we bir müň dokuz ýüz segsen altynjy ýyllarda takmynan bäş million dört ýüz müň dollar utdy. Ewelina humar oýnamany gaty gowy görýärdi, A onuň ýaşaýan ýeri bolsa Nýu-Jersiniň Atlantik Sitisi. Bu ýer özüniň kazinolary we humar oýunlary bilen meşhurdyr. Şol sebäpden lotereýa tutan pullaryny çalt ýok etmek onuň üçin köp wagt gerek bolmady. Ýigrimi ýyldan soňra ol hiç zatsyz galdy, şu wagt bolsa kiçijik bir treýlerde ýaşaýar. Kolli Rojers, ýaş ýetginjek gyz, pullaryny geýime, eglenjäge, klublara we öz bedenine implant goýdurmak bilen az wagtyň içinde sowdy. Kolli iň bagtly ýaş ýetginjeklerden biridi, on alty ýaşynda onuň bagty çüwdi. Lotereýada bir million dokuz ýüz müň funt sterling utdy. Şol wagt bu pul üç million dollara barabardy, indi ondan hiç zat hem galmady. Gyzjagaz utan puluny kurortlara, öýe, şoppinga we dostlaryna sowdy we bir-iki gezek öz göwsüni ulaltmak operasiýasyny etdirdi. Alty ýyldan soňra özüni iki gezek öldürmäge synanyşan Kolli iki çaganyň enesidir, şu wagt utuşdan soňra eden karzlaryny tölejek bolup öý hyzmatkäri bolup işleýär. Janet Li, Missuri ştatynyň ýaşaýjysy, Otan ýeňişlerini syýasatçylara, bilim sistemasyna sowdy we hiç zatsyz galdy. Käwagt gowy niýet bilen kömek etmek isläp aşa derejede özüni ýitirýänler hem bar. Elli iki ýaşly Janet Li bir müň dokuz ýüz togsan üçünji ýylda lotereýada on sekiz million dollar utdy. Emma özüniň kömek etme niýeti bilen hiç zatsyz galdy. Günorta koreýaly emigrant utuşyndan soňra öz pulunyň birnäçe bölegini dürli bilim sistemalaryna, Syýasatçy organizasiýalaryna bermäne başlady. Öý we maşyn satyn almak bilen galman, Li bir million dollardan gowrak puluny Waşington uniwersitetine berdi. Iki ýüz ýetmiş ýedi müň dollaryny Demokrat partiýasyna, Bill Klinton we Al Goram bilen öýlänlik naharyny iýmek üçin berdi. Onuň humar oýunlaryna islegi gaty uludy, şol sebäpden her ýyl üç ýüz kyrk ýedi müň dollaryny utdurýardy. Banka bolan karzlary, kreditleri sebäpli bankrot boldy we iki müň birinji ýylda hiç zatsyz galdy. Maýkl Kerrol musor ýygnaýançy bolup işleýär. Lotereýada uly utuş gazandy, emma hemme pullaryny klublara, eglenjelere we gyzlara sowdy. Indi bolsa ýene-de öňki işine girmekçi bolýar. Köp millionlyk utuşy nirä sowmalydygyny bilmeýäňizmi? Onda Maýkl Kerrola soraň. Ýigrimi alty ýaşly işsiz britaniýaly Maýkl iki müň ikinji ýylda on bäş million dollarlyk lotereýa utan we şu wagt ýene-de öňki işine girip bilmegi umyt edýär. Başlarynda Keller diňeje öz maşgalasyna we dostlaryna sowgatlar bermek bilendi. Köp pul sowanokdy, özüni ele almagy başarypdy. Ýöne biraz wagtdan soň puldan başy aýlanmaga başlapdy. Pullary hiç dynmajak ýalydy. Neşe serişdelerini, alkogolik içgileri klublara, gyzlara, maşyna sowýardy. Bir ýyldan soňra Kerol gününe üç müň dollarlyk neşe alýardy. Her gün giçlik oturylyşyk gurnaýardy we ol oturyşyklary öz satyn alan öýünde edýärdi. Aýaly aýrylyşanyndan soňra her gün dört gyzyndan eglenýärdi we elbetde öz dostlarynyň öňünde hem buýsanýardy. Bu gyzlara ýüz müň dollardan gowrak pul garçylaýardy. Bir million dollaryny it we at ýaryşlaryna ýitirdi we bir million dollaryny bolsa öz gowy görýän futbol komandasyna sowgat berdi. Iki müň sekizinji ýylda lotereýa pulundan diňeje bir million dollar galypdy. We şol ýyl Kerrol öz maşynlaryny satyp hem hemme puluny sowdy. Şu wagt Kerrol işsizlikden ýaňa hepdelik elli dollar kömek puluny alýar. Onuň sözlerine görä, köp pula garanyňda, elli dollar ýaşamak gaty aňsatdyr diýýär. Jek Wittoker iň uly lotereýa pulunyň eýesidir. Ýüz on dört million dollary dört ýylyň içinde ýok etdi. Günbatar Wirjiniýaly gurluşykçy Endrýu Jekson iki müňki nji ýylyň ýigrimi bäşinji dekabrynda üç ýüz on bäş million dollar utdy. Ol şonsuz hem baý biznesmendi, üstünlikli işleýän gurluşyk kompaniýasynyň başyndady. Elli bäş ýaşly Witteker ýylkatary durmuşda ýaşaýardy, ýyllyk girdejisi bir million dollara deň, gowy maşgalasy, gowy işi we saglykly agtyklary bardy. Lotereýa ýeňşini on prosent dürli hristian fondlaryna berdi we Jeka Wittokere diýilýän fond gurdy, ol ýere bolsa on dört million dollaryny berdi. Jek gowy zatlary hem etmegi başardy, emma taryhda özüden biderek gowy däl işleri bilen ýatlanýar. Ony iki gezek serhoş şeklinde maşyn sürýärkä we baryň eýesini haýbat atýarka tutýarlar. Ony bir aýal zorlamak üstünde aýyplap, suda berýär. Ogrular Jekiň striptiz klubda wagty, maşynyndan bäş ýüz kyrk iki müň dollaryny ogurlaýarlar. Onuň bilen aýaly aýrylyşýar. A iki müň üçünji ýylda bolsa neşe sebäpli agtygynyň dosty ölýär we birnäçe aýdan soň öz agtygy hem neşe sebäpli aradan çykýar. Onuň öz gyzy näbelli sebäpler bilen ölýär. A Wittekeriň özi bolsa maşgalasyz, agtyksyz we pulsuz galýar we şeýle diýýär, Gaty gynanýaryn. Şol wagt şo lotereýa biletini ýyrtmadygym üçin gaty gynanýaryn. Şeýlelik bilen bu sanymyzy tamamlaýarys. Her bir durmuş waka gaty dyzan gynançlydyr. Lotoreýa utuşy bolsun we ýa başga ýerden pul gelýän bolsun ilkinji iş puly dogry ýola ulanyp bilmek gerekdir. Indiki sanymyzda görüşýänçäk dostlar, kanalymyza goşulmagy unutmaň, laýk goýmagy we teswir ýazmagy unutmaň. Görýäniňiz üçin sag boluň.